Tniżżel fl-istorja bħala l-ewwel teledramm Malti u tant baqa' attwali li 26 sena wara ittella' mill-ġdid.
Jekk nibqgħu sejrin hekk, ma nafx min se jbati l-iżjed. Ibati kulħadd, iż-żewġ partijiet tas-soċjetà. U ħallih miż-żewġ partijiet tas-soċjetà għalina. Aħna qed ngħixu f'soċjetà li fassalni aħna stess. Żbaljajna qissamniha fi tnejn. Is-soċjetà hija waħda. Baħar Wieħed kienet miktuba minn Lino Grech. Kienet ġrajja li tirrakonta l-istorja ta' din il-mara jisimha Joma, bir-raġel tagħha Pino, li huma nies sempliċi li ma kienu jippretendu xejn. Biss l-interessanti mbagħad kellek ukoll, Dawna kienu tas-soċjetà ta' deq ngħidha ta' nies li huma daqsxejn l-isfel. Imma mbagħad li jiġri huwa li ehm, it-tifla tagħhom issir tħobb dan iż-żagħżugħ li jkun avukat li missieru jkun maġistrat u li ommu tkun ovvjament ta' ċerta kultura. U dik kienet naħseb waħda mill-iktar l-iktar affarijiet li kienet qabdet l-immaġinazzjoni tal-pubbliku enormi għaliex bħala kitba sa fejn naf jien kienet ġdida. L-iktar l-iktar kienet ġdida għat-television. U ovvjament in-nies ħassew dak il-mod li fejn għandek dina il-mara ġoma li kienet daqsxejn ta' ċerta klassi, imma b'kuntrast imbagħad bil-mara tal-maġistrat li hija hemm fuq net minn għalija insomma. Ara kien hawn dal konflitt enormi. Imma mbagħad kien hemm karattri oħra, ma' din kienet kitba li għall-ilsien Malti wera għal televiżjoni xi ħaġa ġdida kompletament u s-sempliċi raġuni kienet li kienet analiżi ta' nies komuni u nies li kellhom daqsxejn moħħ differenti. Kif jingħaqdu daw? U dan din il-kitba tal-Ino Grek kienet tispjega kif dawn jistgħu jingħaqdu b'mod kawt u b'mod ġentili. Bħala lingwa, l-Ino Grech kien bravu biżżejjed illi n-nies ta' ċerta klassi jitkellmu mod, in-nies ta' ċerta klassi jitkellmu mod ieħor, in-nies ta' ċerta klassi. Jiġifieri il-lingwaġġ kien ikun jaqbel skont ma rridx nuża l-kelma klassi ma togħġobnix. skont l-ambjent li trabbew fih. Imma nafu se tkun għosul li ġibtek bħal msirek isom ta' zingari u l-maġistrat ġibtu ħaġa jħu għospijan. Meta darba jena spiċajt għaw najdit jaxġili no Greg biex għax kien jifliqetna minn ħafna sijat u tlaqna fit-8 u nofs minn gwarda manġa tlaqna għaw biex imorru taslima fejn kien joqtu U nsibu t-toroq kollha vojta. Għattu dax ġara. Għallu mux tortijak. Tuħali, għallex bħalissa ma t-tnejn, t-twija u nofs, f'bahar wieħed. U toroq kienu jkunu vojta. Ġveri, dik kienet reazzjoni. Għal-raġuni li Lino Grek qabat il-ruħ l-ħsieb il-psikoloġija taħna il-Maltin. U għalhekk kienet mhijiex meqjusa xi letteratura kbira jew biss minna l-oħra kienet għamlet ċertu impatt qawwi fuq il- fuq il-nies li kienu jaraw television, jħobu television. U f'kullat, għax biex il-parlament kien jagħmel ir-rises fit-8 u nofs ħalli morru jaraw f'baħar wieħed ta' ġoma.

X'tagħmel? Anzi x'ina ngħid, mhux il-widnejn iweġġgħu imma l-għajnejn. Dak l-isforz li jsir fuqhom biex minn dik id-daqsxejn ta' tobba tas-serratura inemsu jaraw min hu ġej u jieħdu r-ritratt ta' min jabbuża jiġi fuq l-art ta' ħabiebna. Importanti li jkollna iktar u iktar produzzjonijiet li huma bil-Malti. Jiġifieri ma irridu noqogħdu attenti ma nitilfux il-lingwa. Jiġifieri dik l-iktar ħaġa importanti għalija li rridu noqogħdu attenti li L-edukazzjoni mhijiex sempliċement titgħallem l-Ingliż, it-Taljan. Jiena nista' kont fortunat li mhux ħażin għandi għandi lingwaġġ. Imma li nitilfu l-Malti qatt Alla ħares.